Yeah honourable Doktor Banios call me honourable Doktor Banios aka the bad news are the bad ya rasta man are the bad are the bad en an ka pe ingeyo an ka pe ingeyo an maber adada ci dong ibiniang nga ma obedo an maber adada. Ka onongo pe iniang nga ma obedo Dokto Banyos, ibiniang an maber adada. In ki komi ni in aye ma iwaco ni tim boss me twero weko an aringo oo ka ati i Uganda, aromo ngweco ki i Uganda. In aye iloko lakit loming eni? Aa in pe ingeyo an

Ka ineno an face to face bene pe itwero bene cayo an, ineno ba. Dok an ka ineno atye ka lok i kom ngau mani, ngeye ni ageno ba. Ngeye ni ageno ba, ngeye ni honourable Doktor Banius geno ba. Dok lweny peya acwali ka in pe ikanyo leb. onyo lweny pe lwo ka in pe ikanyo leb we aa pe itwero lweny eni matwal bene leb mukene tye ma ka iwaco i wii itwero ringo cuswal me dyao pi kwoni onongo dok jo mukene ka giwaco gin pur in abworo we aa iromo ngweco ki cuswal me dyar ingwedo matwal Social media kany ka in nge ni ka in itye ka lweny pi lwor, ka in pere ingeyo kanyo leb nge ni in ipe latela. Dok wed ni in latela mo keken ka pe ingeyo kanyo leb ma kiwaco i komi nge ni nongo pe itwero doro dano onyo ka in ikeci oyot nge ni nongo pe itwero doro dano. In latela myero ibed dano ma ciro leb, myero ibed dano ma ciro jami, myero ibed dano ma jalo jami. Ci bene in ka in latelo omyero ibed bar news, omyero ibed bar news kunyone dong pe yot kunyone bedo latela pe yot dok an macalo dokto bar news kit ocawa an nining jalo abada kit ocawa an nining an aye bar news. an pe alworo gin mo keken matwal. Dok an macalo honourable Doktor Banios, an aye atwero weko bot lutim ringo en an ma atidi eni mo calo an-ni, an aye aromo weko tim ngweco ki i Uganda. Cal an ka cal ka ineno ba an macalo Doktor Banios an pe abworo ya bada. An pe abwure, dok ka in itamo ni in ibin me ki citeli moni me bwura-ni we, aa, an pe abwure, Rasta man, an pe abwure, ker ineno maber, are bad news, ineno we. In pe inge ni an atwero timo strike ma atwero weko tim ngweco ki i Uganda, en an? An atwero timo strike mogo tim ryeo ki i Uganda, ka wumedde ki yelo doctor bad news ci dong wun wuko. ci wun ogo pud bad news peya okeco dok to bad news pud peya okeco ka bad news dong okeco wun jo mene ma wutye ka cwako bad news wuringo wa ki i Uganda dok ka ngete mo otimo mere wu reply lok ma an atye ka lok eni i social media ibiringo iweko Uganda oo wek awacci ni kare naka jwi in ikwo ki bad news maber. Ka in itamo ni in ibigam lok doga eni i social media, ibiringo iweko Uganda. Ibiringo iweko Uganda dok lweny eni pe idony iye. So an apoyo wio ma pud in pe inongo peko, ma in pud pe inongo peko nongo dong an apoyo wio. Ento in inongo peko ni nongo dong an awacio. So ka in pe dong ilubo loka-ni ci dong in iko Ka wutamo ni lweny ma Dokto Bad News tye ka lweny eni, ka itamo ni an mere atye cen pol mo kenyo, atye ordinary man mo kenyo, ci in dong ikur. Pien an, an, an atye AK-47, en an, aka The Bad News. Gwokke ki an, gwokke ki an. Dok pe item lweny i koma. Man eni, that is a warning. Pe item lweny i koma pien in pe itwero an. Wutim romo an jal, boss-gu otim romo an jal. boss me gu team romo an ok wakuru lweny game eni tye ka bino that's the game tye ka bino wanen nga ma dong bu loyo lawote nga ma oloyo tuku li eni ni wan i boss me gu team ngat ma oloyo en aye wa bi nen ki kenyo ento wun wutye ka weko an pe aromo boss me gu team ni wakuru game eni nga ma bu loyo lwong an ni Dokto Bad news game eni dong tye ka bino it's coming soon.